Бу халык алу кампаниясе безнең өчен һәрдаим сәяси төсмер ала. Һәрдаим. 2002 елда да, 10 елда да һәрдаим шулай. Татарны гел бүлгәләнү процессын күзәтәбез. Башкаларны бүлмиләр, бүлсәләр дә 2-3 төркемгә мәсәлән, менә бу халык санын алу процессында безне 33 төркемгә бүлделәр анда татар мишәр мишәри татар татарский мишәр һәм башка ул кешеләрнең башларын бутый кызганычка каршы әлбәттә ул ниндидер теге субэтник төркемнәр бар алар но без бер бөтен э, милләт без сәяси милләт шуңа күрә безне э, бүлгәләү ул дөрес булмастыр мәсәлән русларны бүлмиләр бит анда Кривичи, древляне, башка кабиләләргә яисә анда субэтник төркемнәргә. Ә нишләп соң татарны бүләләр мәсәл? Монда безнең тарихчылар һәм безнең экспертлар әйтүе буенча, ул махсус эшләнелгән, чөнки 2002 елда Казанны Казан белән килештереп ясалган кайбер әйберләр бар иде. Нендер теге түгәрәкләр, түгәрәк өстәлләр оештырып, әңгәмәләр оештырып эшләнелгән әйбер. Хәзер гомумән безне чакырмыйлар. Менә махсус институт бар, этнология һәм антропология институты. Шул менә бу списокны, исемлекне бирә дә Росстатка, шул аны куя. Нишләп, нинди нигездә эшләнгән ул, каян чыгарылган, нинди чыганакларга таянып эшләнгән, беркем дә белми. Нинди методология буенча эшләнгән, кем дә белми. Димәк, нидер Мәскәүдә утыручы кешеләр татарның язмышын хәл итә, ә без беренчек тә катнаша алмыйбыз. Минемчә, бу гомумән җинаять. Җинаять, чөнки милләт үзе хәл итәргә тиеш. Без анда өч өлештән торабызмы, биш өлештән торабызмы, яисә без бер бөтенме? Ну, бездән сораучы юк кызганычка каршы. Шуңа күрә без моңа үзебезнең җавабыбызны бирергә тиешбез. Әлбәттә, менә бу процесс вакытында, э, язылу процессы вакытында үзебезне татар, татар, татар дип язырга тиешбез һәм менә безнең бу җитди бер җавабыбыз булыр иде. Руслан әфәнде, менә җанисәп уңайны миңа сорау бирәләр. Татар аз булса ни, күп булса ни? Мин аларга үземнең җавабымны үзем аңлаганча бирергә тырышам. Ә менә сез нәрсә әйтер идегез? Нәрсә бирә ул татарларның азлыгы яки күплеге? Ну, беренче чиратта, әлбәттә, моның рухи ягы бар. психологик рухи ягы бар. Чөнки менә без күп эшлибез бит инде, безнең хөкүмәт тә күп эшли, президент та тегендә монда йөри, ниндер сабан туйлар оештырабыз фәләннәр. Һәм инде әгәр дә безнең саныбыз төшә икән, кими икән, безне тәнкыйтьчеләр, тәнкыйть итүчеләр әйтергә мөмкиннәр. Менә бит инде сез тырышасыз, а барыбер бернинди дә файдасы юк. Бу бер мәсьәлә. Ул безгә нидер көч-куәт бирә торган. Икенчесе, ул инде конкрет матди әйберләр белән бәйле. Мәсәлән, каядыр Чиләбе өлкәсендә татар җәмәгатьчелеге мәктәп ачарга тели ди. Һәм андагы җирле хөкүмәткә э, аналитик справка әзерли. Менә без фәлән-фәлән 100 мең монда. Безгә мәктәп, тагын бер мәктәп кирәк. Ә инде халык алу санын вакытында, мәсәлән, Күрәләр, ага, татарлар саны кимеде. Һәм алар нинди җавап кайтарырга мөмкин? Сез бит аз, ник соң тагын бер мәктәп сорыйсыз? Әгәр дә күбәйсәгез, ул чакта сезнең ни бар? Э, хокукыгыз бар сорарга. Ә монда юк. Монда конкретно әйберләр белән бәйле. Аннары соң бит инде шул халык санына таянып, хөкүмәт акча бирә. әсбапларга, учебникларга, мәктәпләргә, фәләннәргә барсы да бәйле. Мәдәни якта карасаң, нидер теге э, оешмаларга, мәди, мәдәни, иҗтимагый оешмаларга барсына да акча таргалады. Димәк, ул э, бу компания ул бит дәүләтнең ун елга барлый торган эшчәнлекнең бер документы нигезе, стратегиясе. Шуңа күрә монда болай гына бу компаниягә карга ярамый җиңелчә генә. Нәрсә булсын, мин языр, яздырмасам үземне, нәрсә булыр? Юк була, була, э, балаңа төшәргә мөмкин, балалар бакчасы ачылмаска мөмкин, әгәр кими икән саныбыз. Конкрет ул акча белән, бюджет белән бәйле, шулай ук Шуңа күрә аның артында зур әйбер тора, аннары соң бит инде гомумән халык санын алу беренче иттереп монда татарлар кертте аны алтын урда вакытында татарлар кертте шуңа күрә безнең өчен ул традицион э, бер э, институт дип әйтим һәм без монда актив катнашырга тиешбез менә быел гына аны шулай сәясиләштерү Башланды әйме менә узган халык санын алу да менә шушындый ниндидер бер теге гызыгылар белән уздымы сез ул вакытларны хәтерлисезме әйе гызыгы белән узды әйе ике мең икенче елда ике мең икенче елда башкортстанда мәсәлән ике йөз меңгә якын милләттәшебезне башкорт итеп яздыр яздырдылар андагы яздырды андагы җирле хөкүмәт Э, башка төбәкләрдә мәсәлән э, татарның кайбер э, өлешләрен мәсәлән аерым бер субэтник төркем буларак яздырып аларны айыру бездән мәсәлән чиләб өлкәсендә шулай нагайбаклар белән туры килде аларны без алар үзләре без аерым милләт язалабыз да шуның белән безгә ниндиранда Мәскәүдән акча-фәлән булачак дип, алар бездән чыктылар. Хәзерге вакытта кире сырыйлар керергә. Ни өчен дигәндә, чөнки Мәскәүнең, ну, бөтен Мәскәүнең түгел инде, анда кайбер кайбер өлешнең стратегиясе шулай. Каертырга, аннары соң инде алар үзләре бетеп бара дигән сүз. Шуңа күрә монда да андый процесс бар. шул ук мишәр аеру, мишәрләрне аннан соң менә Башкортстанда татар телле башкортлар дигән төркемне булдыру, ул инде ясалма рәвештә эшләнелә. Ни өчен дигәндә, чөнки этнологиядә шундый төшенчә бар. Милләтне нәрсә булдыра, ул беренче чиратта милли үзаң, мин татар һәм инде тел. Теле булмаса, мәсәлән, телен белмәсә, мин татар дип удмурт кешесе әйтсә, ул татар дип икән. Ә, инде һәм тел инде икенче икенче э, чиратта тел. И монда хәйләкәр рәвештә менә сез татар теле, но әмма ләкин сез башкортлар ни өчен? Ну чөнки сез монда торасыз. Ну бит инде э, тупаслык. Ну барыбер кичә мәсәлән э, эфирда бер э, бер абзый шалтыратты. Болай та мина абыемны башкорт итеп яздырдылар, әниемне татар булып яздырдылар, ә мин кемсең? Абзый инде ул яшендә, яше бар ул кешенең. Димәк, ул проблема бар анда. Һәм инде без аларга аңлатырга тиеш. Ул әйтә, мин татар теле, мин татар мәдәниятен үземнеке итеп, туган итеп тоям, хис итәм. Без аларга аңлатырга тиешбез. Мәдәният аша да сез Бөек зур татар дөньясына керәсез, рухиятенә. Шуңа күрә эшләргә кирәк, һәрбер татарның йөрәгенә җитәргә кирәк. Аннары менә милли үзаң шулкадәр зәгыйфьләнгән заманда менә мондый агитацияләр, менә мондый очрашулар, әңгәмәләр, күрешүләр, язылыгыз, татар, татар дип менә һәрвакыт өндәп торулар, бу ниндидер киеренкелек кенә тудырмый микән, бигрәк тә менә яшьләр арасында? Ну, элек, э, элек безнең андый мөмкинлекләр дә юк иде, чөнки 2013 елда әлбәттә ниндер теге информацион мәгълүмати э, ресурслар булса да, ысуллар э, алар теге тоталь рәвештә ниндер теге йогынты ясамыйлар иде. Хәзер инде интернет аша шуннан тыш бит инде шул пандемия булу сәбәпле бөтен сөйдә утыра. Шуңа күрә шул интернет, радио аша, телевидение аша без һәрбер татарның бер башына барып җитә алабыз. Но ни өчен без менә бу компанияне шулай иттереп алып барабыз? Чөнки ул мобилизацион ресурс безнең өчен. Башка андый мобилизацион мөмкинлек безнең өчен булмаячак. Без үзебезне бердәм булуыбызны хис итү өчен шундый компанияләр кирәк тә үзебезгә. Аңлату өчен. Чөнки, әлбәттә, ел дәвамында без менә актив рәвештә шулай эшли алмабыз. Бу мөмкин түгел. Кешенең ресурслары чикләнгән. Э, психологик ресурслар, матди ресурслар. Ә менә бу бер ай эчендә без актив рәвештә ул бит 10 елга бер генә тапкыр эшләнергә торган әйбер. Шуңа күрә бер ай эчендә без актив эшләргә тиешбез. Ул безнең өчен менә бу 10 ел дәвамында бер теге сынау кебек. Сынау кебек кабул итәргә була. Руслан әфәнде, аннары менә шундый чорда яшибез, менә пандемия, һә бу президент атамасы, халык исәбен алу, бөтенесе ниндидер бер җиргә килеп биялде, бәлки бу безнең ниндидер теге киләсе күтәрелешләргә, үсешкә илтә торган бер юлдыр. Ну, шулай ышанып калабыз, чөнки Ислам динендә дә шундый әйбер бар, сынау аша Аллаһ Тәгалә нидер казанышларны бирә безгә. Менә без аларны нидер теге сынау буларак, кыенлыклар буларак кабул итәргә тиешбез. Әгәр дә без ул имтиханны дәрәҗәле, мәртәбәле рәвештә үтәбез икән, димәк, аның Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә ни дә булачак, савабы да нидер. бүләге дә булачак. Аннары соң бер бөек алман фәлсәфәсезче Ницше шулай дип әйтте, безне үтермәгән әйбер безне нык итә. Шуңа күрә менә бу процесслардан нык һәм көчле чыксак, бу безнең өчен әлбәттә бик яхшы һәм бер мәслихәт әйбер. Димәк, һәрберебез әлеге чаралардан тиешле сабагын алырга Сабак алырга тиешбез һәм актив катнашырга тиешбез. Әгәр дә актив катнашмаган әйтәләр бит инде татарда, еламаган балага ими дә бирмиләр. Шуңа күрә бер нәрсә эшләмәсәң, мич өстендә ятсаң, бер нәрсә дә булмый. Татар гомер гомердә үзенең тормышын үзе киләгән. Бөтен нәрсә безгә авырлыклар белән җиткән. Шулай ул безнең язмыш. Милли язмыш шулай, тарихи язмыш. Ну, димәк, без менә шулай э, Аллаһ Тәгалә тарафыннан сайланган милләт буларак. Һәм без радио тыңлаучыларыбызга нинди фикер җиткерәбез? Беренче чиратта без татар икәнебезне онытмаска тиешбез. Татарстан Республикасының хокуклары, мәнфәгатьләре өчен без көрәшергә тиешбез. Чөнки татар милләте республика белән, җөмһүриятебез белән аерылгысыз бер зат. Э, аларны аерып булмый. Әгәр дә э, милләт көчле икән, җөмһүрият тә көчле, җөмһүрият көчле мәлдә вакытта, димәк, милләтнең дә э, киләчәге өметле. Шуңа күрә менә шулай бердәм, бер йодрык буларак алга таба эшләргә, ниндер теге проектларны